Chibai vek u le, tun tumah chuanin investment thu har jargon thenkhat te kan en ho ang. Jargon kan tih hian zir bingna lam thu mal bik deuh leh mipui nawl puiin kan hman la lutuk loh lam a kawk thei awm e. Finance leh investment lamah pawh hian hetiang ang thu mal hi awm ve nual a. A hre ngai lo tan chuan a thupui luh hma a hup phurhna siamtu a nih ve thei avangin a tlangpui an tarlang dawn a ni pakhatna return return tih hi mizo ten kan hriat thiam dan ber chuanin hlep a ni awm e amaherawh chu hlep tih tawp aiin tlemin a danglam hret a company a hlep zawng zawng kha kan tana return a ni vek lo thei a a loss lai pawhin kan return kan neih theih tho avang a ni. Kan leihna aia a hlutna a san zawk a, stock market ah chu hlutna vanga stock price a lo san chuan chu a sanna zawng chu return a lo ni ta ni. Kan leihna a to lutuk chuan company in hlep teuh mah se kan return chu a minus thei tho tina ni chu. Pahnihna fundamentals. Fundamentals kan tih hian technical analysis lam nena thliar hran nana tih a ni deuh ber a. Technical lam hian stock market a company a share price chet kual dan lam a kawk deuh a. Hemi letling chiah hian fundamentals chuan stock market a share price lam dah tha in company hlutna chu a sum thawh chhuah te, a lei ba te, a brain hlutna te leh a dang te atanga chhut a ni thung. Financial Ratio, Financial Ratio, te hi company hriselna enna pawimawh tak an ni. Chi hrang hrang an awm. Mimal pawh in leh lo neih teuh siin pawisa hman mai tur kha kan nei lo ve thei ang tho hian company ah pawh an thil siamchhuah hralh chhuak reng si leh an company thang duang viau siin harsatna lian tak tak an tawk teuh thei a. Heng hi investor te tan thil pawimawh tak thlen thei an nih avangin a tehna chi hrang hrang an siam a ni. Financial ratio te hi chi hrang hrang an awm a, company leiba neih chin a him leh him lo te, sum hman tur an nei em tih te, a thil hralhnaah sum a dawng tha em tih te leh a dang te en nan ratio chi hrang hrang an siam a, chung te chu financial ratio tiin an sawi thin a ni. Balance sheet, Balance sheet hi dan in a phut ang in company ten kum tawp a an tlang zarh thin a, he balance sheet hian company nihphung an siam ni ami ang chu a tarlang thin a. He balance sheet atang hian a company neitu, share holder, ten kha company nih dan kha an lo zir chiang thei thin a ni. CAGR emaw XIRR investment ah hian kan asset hlutna pun dan hi chhut a ngai thin a. Hetiang atan hian formula chi hrang hrang a awm a, hman lar zual ah chuan CAGR leh.

Kum laklawh a sum lut leh chhuak a en tel avangin investment a sum che reng ang chi hlutna punchhoh dan chhut nan a dik duh zawk a ni. Pathumna, Lock in period, Mutual funds kan leiin hralh theih loh hun chhung a awm ve thin a, hei hi lock in period tiin an sawi thin a ni. Lock in period awm lo te pawh a awm ve thei tho bawk. Hedge Fund, Hedge Fund hi mutual fund ang deuh tho a ni a, mahse mutual fund te aiin danin a fund enkawltute tan zalenna a pe zau zawk thin. Mutual fund aina risk pawh a sang zawk anga ngaih a ni thin a ni. Panga na. Promoter Share, Company a thil ti thei chin leh a kal dan tur ngaihtuahtu te hian share an ngah bik thin a. Hetiang mite hian stock market a share hlutna chetvelna ah pawimawh hna thuk tak an nei avangin company data ah promoter te share neih zat hi a hran pah in tar lan thin a ni. Market Crash, Economy a tha lo zawnga nghawng nei thei heng indona te, Khuarel chhetna te, corruption liam tham ang te leh a dang te a lo awm hian company te kal zel dan tur kha a buai deuh thin avangin hetianga a lo thlen hian stock market pumpui a sawihning thin a, market crash tiin chu chu an sawi thin a ni. Recession, technical recession leh depression. Economy-a kan thawh chhuah zawng zawng hlutna GDP hi a pung zawnga a kal tlangpui avangin a tla hniam zawnga a kal hi a kal hi chuanin thil pangai piah lam niin ngaih a ni thin a, chuvangin hming hrang hrang an phuah thin a ni. Recession kan tih hi chu economy chhang lai kha eng emaw avangin a tla hniam zawngin a kal lai lawk tihna a ni a, thlaruk atanga kum khat bawr vel chhunga economy A ṭhan thut hian recession tiin an sawi ṭhin a, technical recession erawh chu quarter hnih a zawna economy tlahniam sawina a ni ve thung a. Depression erawh chu recession nasa tak, kum engemaw zat awh sawina a ni a. Mi in hna an chan bakah sorkar sum lak luh a tlahniam a, sumdawnna te pawh a chawl ṭhuap ṭhin a ni. Swot analysis, Swot tih chu strengths, weaknesses, opportunities leh threats kaihtawi a ni a. Company a share kan lei dawn chuan company dang aia a thatna te, a chak lohna te, a hmathlir te leh a elpui te kan hriat vek a tul a. Chuvangin SWOT analysis hi kan tih ngei ngei a tul thin a ni. Interest. Thil hlutna a lo pun hian interest tiin kan sawi mai thin a. Stock ah erawh chuan interest tih hi a dik chiah lo deuh a, appreciation tih zawk tur a ni. Nimahsela, a chhiar kawp lam chu danglamna a awm chuang lo thung a ni. Sawm pathumna, cash flow statement, Accrual accounting ah chuan a sum che vel ni lovin, dat anga company thil neih leh a batte chhinchhiah thin a nih avangin sum lut leh chhuak te a hran pa a chhinchhiah a tul a, chumi chu cash flow statement ah share holder te hmuh theih turin an rawn tar lang thin a ni. Sawmpalina, Asset, Asset chu company thil neih zawng zawng khawih theih leh theih loh te huam vekin hlutna nei tawh phawt sawina a ni. Liability, Liability chu company in midang laka a bat zawng zawng sawina a ni. Sawm parukna, Net worth, Net worth chu company in hlutna nei thil an neih zawng zawng atanga midang laka pek tlak ngai leiba zawng zawng paih hnuai la bang zawng a ni. Budget, Budget chu company in an project atana an sum ruahman zat sawina a ni. Sawm pariatna, Investment, Investment kan tih hian pawisa emaw thil hlu dang eng pawh ni se a hlutna tipung thei zawnga thutlukna kan siam a, kan thutlukna kan bawh zui chiah hian investment kan ti thin a ni. Sawmpakuana, Securities, pawisa pukna hmanrua a ni a, securities hi chi hrang hrangah an awm a, share te, bonds te bakah hybrid te pawh a awm a ni. Sawmhnihna, Share leh equity. Company a share kan neih hian neitu nihna kan va nei a, chu share chu balance sheet ah chuan equity angin a lo lang thin a ni. Capital, Sumdawnna bul tan nana sum lu kan tih ang hi capital tiin an sawi thin. Sawmhnih pahnihna. Amortization leh Depreciation, Assets reng rengin an hlutna an hloh chhoh dan sawi nan Amortization emaw Depreciation emaw an hmang thin a. Amortization hi Asset khawih thei loh ang chi entir nan Software ang chi te atan hman deuh bik a ni a. Depreciation hi chu Asset khawih thei ang chi entir nan Building ang chi te sawi nan an hmang ve thung a ni. Sawmhnih palina Market capitalization, company pumpui hlut zawng stock market a lo lang thin hi a ni a, share khat hlutna kha share awm zat a pun tir chuan market capitalization hi a lo chhuak thin a ni. Small emaw mid emaw large cap, company hrang hrang te hlutna len zawng chawina a ni a, company market capitalization cheng vai bel chhe sanga aia hniam ho hi small cap tiin an sawi thin a, a chung lam zawng vai bel chhe sing hnih aia te si ho chu mid cap tiin an sawi leh a, a chung lam zawng chu large cap tiin an sawi bawk thin a ni. Sawmhnih pangana Ticker symbol, Stock market ah company hming pum ziah a rem loh thin avangin a lam tawiin an dah thin a, hei hi sticker symbol tiin an sawi thin. Entir nan Reliance Industry Limited chuanin National Stock Exchange ticker symbol atan Reliance an hmang a ni. Sawmhnih parukna. over emaw undervalued company reng reng hian a sum thawh chhuah theih zat a zer in hlutna, intrinsic value, a nei ve rengah a ngaih thin a ni a. He intrinsic value aia hniama company share stock market ah an trade chuan undervalued tiin an sawi thin a, a fair value aia a san erawh chuan overvalued tiin an sawi thung thin. Sawmhnih pasarihna sector, Sector hi chu company in ang tlang deuh ho thliar hran an awlsam nana khaikhawmna an ni a. Economy a sector kan tih ang deuh tho kha a ni. Industry lam te, health care, finance, energy te leh a dang te a thliar thin a ni. DVR. Differential Voting Rights Shares Mi chi hrang hrangin share kan neih duh chhan a inang vek lo a. Thenkhat chu company-a CEO ang ten an awm a, thuneihna, voting rights, an duh tam a. Thenkhat erawh chuan a dividend lam an duh zawk thung. Hetiang a nih vang hian share danglam bik, share pangai aia vote hlutna hniam bik emaw, sang bik emaw an siam thin a. Hetiang ho hi DVR shares tiin an sawi thin a ni. Sawmhnih pakuana settlement, stock market-a share kan lei emaw, mutual fund emaw kan leiin kan thil lei chu a neitu hmasa atangin kan hming a dah a lo tul ta thin a, hei hi settlement tiin an sawi thin a ni. Sawmthumna, competition, hei hi chu sap tawnga a thumal pangai inelna tih nen hian danglamna a nei em em lo va, Company ten customer an inchuh boruak a inelna chungchang sawina a ni ber. Liquidity, Liquidity chuan thil lei leh hralh awlsam dan sawina lam a kawk tlangpui. Entir nan, Reliance share chu lei leh hralh a awlsam a, trading account atangin sell emaw buy emaw order kan pek rualin a kal nghal mai thin a, an share chu a liquid tina a ni. Liquidity Ratio, Firm in an leina te an rulh theih nana puk belh loha pawisa leh a tlukpui an kawl tam leh tlem dan sawina a ni. Liquidity Ratio hi Current Ratio te, Quick Ratio te leh Cash Ratio hmangte a teh thin a ni. Sawmthum pathumna, Index, Stock market a company tam tak te hi a nawlpui anga buk an tul thin a, chuvangin index hi siam thin an ni. Stock exchange a company lian zual te average a lak chu stock pakhat ang deuhin a hlutna danglam dan tarlan thin an ni a, chutiang te chu index tiin an sawi thin a ni. Index ah hian lar zual pahnih te chu Sensex leh Nifty te hi an ni a, mamawhna a awm chuan index hi chu mahni pawhin ruahman ve mai thei a ni. Sawmthum pali na, Dividend, company a sum lak loh hi a stock price ah lo lang thin mah se a share holder ten sum an mamawh ve tho avangin an hlep chu an sem chhuak thin a, hetiang a share holder te hnena sum an pek chhuah hi dividend tiin an sawi thin a ni. share khat zel atanga chhut thin a ni a, share nei tam chuan an dawng tam mai thin. Entir nan, cheng za an sem chuan fifteen percent share nei chuan cheng sawm panga a dawng dawn tihna a ni a. Nimahsela mipui nawl pui chuan kan share nei hi a percent zawnga sawi atan chuan a tlem tham deuh thin avangin share pakhat zela an chan tur zat an sawi mai thin. Share khata cheng thum an sem. An sem chuanin share sawm nei chuan cheng sawmthum an nei mai dawn tiin a ni. Sawmthum pangana payout ratio, company ten dividend an pek chhuah hian an hlep zawng zawng an sem chhuak ngai lo va, an hlep atanga chhut a an sem chhuah zat percent chu payout ratio tiin an sawi thin a ni. Entir nan. Company in kum khat chhungin vai bel chhe za lo hlep ta se, dividend ah vai bel chhe sawm nga lo sem chhuak ta se, an pay out ratio chu fifty percent tihna a ni. Bullish leh bearish, Investor ten market ah a sang lam zawnga chho tura beisei an neih hian bullish tiin an sawi thin a. Chutiang bawkin a hniam lama pan dawn nia an hriat chuan sum theh chhuah an tim deuh a, an bearish tiin an sawi thin a ni. Bawngpa chuan hmalam panin a hma a ding a su deuh bur thin ang hian Bulls chuan an pawisa Market-ah an vawm lut a, Savawm erawh chuanin a kutin a hai thung avangin hetiang hming hi an put tir ve a ni awm e. Sawmthum pasarihna, Stock Split, Stock hlutna a lo pun zel hian investor nawlpui lei phak loin a awm ve thin a, chuvangin stock kha an phel ta thin a ni. Entir nan, stock cheng sawm man zel kha hmunhniah an phel chuan stock pakhat kha chenga a lo ni tawng a, share sawm lo nei sa tan chuan share sawmhnih an nei tawh thung dawn tihna a ni. Sawmthum pariatna. pump leh dump dan phal loh chenna a ni a, share price a san hmain an lei vak a, thu dik tawk lo te vawrh darin share man an ti pung chho a, a lo san chhoh ve leh an hral leh daih thin, mipui pawisa tam tak an ti ri ral thin a ni. Kum thum pakuana current market price, CMP, share man stock market a lo lang mek tihna a ni.

pangai ni lo mit hnuai deuh chiah a awm thin hi Indian dimples emaw malar grooves tiin an sawi thin a ni. Biang sum chi khat ve tho a ni. Ka channel ram ilo en sak avangin lawmthu ka hrilh chauh a, leh pekah kan hmu leh theuh dawn.